Mähriban adamlar. Gowmy ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy. Sag salamat ýörmüsiňiz. Her biriňize berk jan saglyk arzuw edýän. Indi men häzir bir wideo goýjak gowy üns beriň. We yz ýanyndanam bir hat goýjak. Tema esasanam watan dönügi haramzada at ogrusy Geldi Kärizowa degişli. Şu wagt men näme sebäp bilen çykyş edýär. Men öz dogan-garyndaşlarym bilen, öz hemme injiklerim bilen maslahatlaşyp, haçan-da bir ýerden gelýä erbet habar, biziň familiýamyza degişli, biziň tohumymyza degişli, biziň abraýymyzy dökýän habar gelýän bolsa, bizem çykyp şunýalyk adamlara eşitmekçi, eşitdirmekçi. Şonda bagyşlarsyňyz. Bilsinler biziň pikirimizi, biziň hakyky niýetimizi. Şu gelýän habarlar biz eger-eger laýyk göremzogam, i şoňa biz naryza. Biziň öz pikirimiz boýunça bunýalyk daşary ýurda gidip, oýnatgy bolup, biderek gürrüňi edip, Ol boljak zat däl. Indi bolsa näme bolsa-da, şu biziň ata-babalarymyzyň ruhy üçin, Kakam Göroglyň ruhy üçin, biziň familiýamyzyň abraýy üçin agam toba gelip, bunýalak gep-gürrüň öz ýurduňa, öz Watanyňa dil ýetirme. Geldi agam! Bizem gördük kynçylygy, geçirdik. Ýöne o zatlar geçen zat. Geçen zatlary hiç kim hiç haçan üýtgedibem bilmez. Ýöne biz indi şu taýda asuda, parahatçylyk, öz çagajyklarymyz bilen ýaşap ýörüs. Hiç kim, hiç zat saňa zyýan getirjek ýeri ýok. Ana, okasaň oka, işleseň işle, özüň halal işläp, halal gazanyp bilseň, hemme zadam şu taýda Allajana müň şükür. Ana çagajykdan bir okabam ýok, biz işläbem ýörüs. Günümizi görüp ýörüs. Begenip ýörüs, sygynyp, daýnyp ýörüs ata-babalaryň öňki ýoluna, biziň öwreden ar-namys ýoluna. Şu hiç haçan öz ýurduňa, Watanyňa munýalyk şo taýda olaryň gepine gidip, özüňi oýnadyp, Bu gürrüň bolda seň öýüňde gitmäkäň. Hum. Bolanok gabat gelenok biziň ata babalarymyzdan gelýän öz durmuş düzgün tertip däp dessur edebimize öz watanymyza öz halkymyza erkin gezip ýörler agzybir gep gürrüň barmy hiç zat eger eger nana özüňe bagly. Sen özüň saýlaýan ýoly. Ýöne bu ýoly saýlap, bizi biabraý etme, agam. Bolanok-a bu zatlar. Şo taýda, agam, seň edýän hereketleriň. Ýatla ata-babalarymyzy, Gökdepe galada ýatanlary. Meň iki oglum şolaryň atlaryny göterip ýör. Namys etmersiňmi şu zatlary? Hä? Watany gorap, şo taýda şehit ölen şolar, agam. Hä? Watan urşuna gatnaşan biziň kakamyz görgüli. Ýatan ýeri ýagty bolsun. Hä? Nähili bolýamy şu zatlar agam? Hä? Biabraýçylyk bolanoga. Agam, men ýüregiňdäkini aýdýan. Men diňe Alladan gorkýan, hiç kimden gorkamok. Biziň hemme halkymyzam şon ýaly. Diňe halal, arassaja, erkin ýaşap bara, öz edýän hereketine jogap bermeli. Men seň bilen öýüňde oturamda sen maňa nämäni diýdiň? Menem saňa haýyş etdim agam gidersiň şo taýda oýnatgy bolma. Gepine gitme prowakasiýa düşme senem ýok men o zatlary bilýän diýdiňa maňa. Türkmençilikde aýdylan zat bar Koý bogazdan erkek labyzdan gürlediňmi gepiňe sözüňe jogap berip erkek ýalak erkek bolmaly. Özüň oýnatma. Gitme o tak. Biz erkega agam. Hä? Biz öz ýurdumyza, watanymyza ne hak zat diýerismi? Öz ýurdumyza, watanymyza janymyzy bermerismi? Hü? Meň ýüregim gürleýär, sen arkaýyn bol agam. Ýaňmy? Hemme özüň dogan-garyndaşlaryňdan, seň çagalaryň, meň çagalaryň, hä, Maýaň çagalary, hä, Enejan bilen, oň çagalary bilen oturyp gürleşdim erkek ýaly. Hemmesem maňa aýt diýdi saňa şu sözleri. Her kim ýalňyşyp bilýär agam, ýöne her kim soň ýalňyşyňy anyklap düzedip bilenok. Ýalňyşmaýan adam ýok agam bu dünýäde. Ýöne toba gelip bara şony indi bunýalak hereketleri etme biziň abraýymyzy dökme. Kakam görgüli ýatan ýerinden eşitýändirä, görýändirä bu zatlary. Allajan hemme zatlary görüp dur. Beýtme bunýalak gep-gürrüň öz ýurduňa, watanyňa. Hiç kimede. Kemçilik gözleme hiç kimde. Ýagny, dünýäni üýtgetjek bolsaň, ilkinjiden özüňden başla diýlen zat. Gel agam, kesekä oýnatgy bolup, beýle hereket etme. Ata-babalaryň ruhlaryny ynjytma. Öz ýurduňa, öz Watanyňa dil ýetirme. Eger-de, agam, toba gelmän, bunýalak sen ýene-de şolaryň gepine gidip, şunýalak etjek bolsaň, Hemme dogan-garyndaşlar öz çagalygyn, seň çagalygyň, ene jan hemmämiz närdadyrys sen, senden. Mähriban watandaşlar şu haty soňuna çenli okaň. Haramzada deýýus Geldi Kärizowyň ýazan haty Türkmenistanyň ilkinji prezidentine we manysyna, mazmunyna düşüniň.

Gördüňiz näme? Öz gulajygyňyz bilen eşdiňizmi? Gözjagazyňyz bilen okadyňyzmy şo hatlary? Geldi Kärizowyň inisi bir garyndan dörän bir eneden bolan Rodnoýy Geldi Kärizow hakda näme diýýäň? Ýene näme diýmeli indi? Jogap beriň hany? Ol haramzada eşekden-ä tohum tiji bizar. Tä tüýkürip goýdy dawno o haramyň ýüzüne. Watan dönügi. Ýalan zatlar aýdyp ýörüp, indem gözüňiz açylmasa, onda men bilemok, şo Gelli huýpilýodyň podpisçiklaryny diýýän. Gelli, eý huýpilýod, sen ile at dakynçaň, özüňi, maşgalaňy oňar. Düşündiňmi? Biderek ýerden ýalan zat aýdyp, ýaşryk zat aýdyp hereket etme bolýamy? Haram bilen twar bilen gandony. Ine indi siziň üçin hakykat şu. Kommentariýada öz pikiriňizi ýazyň. Geldi Kärizowyň jigisi Lişni Geldi Kärizow barada diýen sözleri. we ol barada bar hakykatyny aýtdy. Onuň maşgalasy tutuşlaýyn Kärizewleriň hemmesi Geldi Kärizewi dawno ýok etdiler spisiginden. Hä, oň ýaly watan dönük adamy olara-da gerek däl eken. Hoş sag boluň, saglykda görşeliň, mähriban adamlar!